Aw le hei vawiin ah hmun khawmawi musical club member te kawmna hun tha tak mai kan nei thei dawn a kan lawm khawp mai a an ni pawn an hun hlu tak seng in min rawn tel pui thei a kan lawm em em a ni ih tunah hian in introduction te pe turin pu pi elding ruai ah hian sawm phawt a ni. Aw hei a hmasain hetiang hun hlu tak in han buatsaih hi a lawmawm ka tia. Tin a hma a tun hma tawi tawi tawi te kan sawi kir lawk ang a, tiang hian thangthar ten khatiang ang hmun khawmawi club kan din te khatiang hian min hlut chhoh pui ang tih hi rin phak a ni lo a, vawiin hian tiang hian min han hlut sak a, tin kan member tam tak te hei mual liam tawh te pawh an awm a, Chutih rual chuan a bul tantir te atanga hruaitu te leh ihh kan chanchin tlangpui te kan sawi hmasa anga hei min beisei leh min phut angin ahh kan che kan president hma ehh hmasa bera kha Pu Chawngpara a nia ani hian vanduai thlak takin min lo mutthilhsan tawh a tichuan vice president hi tlangval Thantluanga a nia ani pawh kha a lo boral ve leh tawh bawk a. Tah chuan secretary chu keimah hi ka nia P.L Dingluaia hi secretary kha ka nia, assistant secretary ah hian Tlangval Thantluanga bawk a nia, chuan treasurer ah hianin Tlangval Thatluna a nia, chuan financial secretary ah hian khang hun lai kha chuan tlangval tih vek kha a ni mai a, tlangval ram zau a a nia. Chuanin committee member ah khan Pu ZD Dengliana leh Pu C Lalmawia leh tlangval Murmua kha khang kha executive member te an ni a. Tichuan hei vawiin niah hian chung zinga mi tlemte chu kan lo kal a, tiang kan insawi lawk mai anga hei ka bula thu hi Pu Dengliana chutih kan chumi kan din lai Executive Member kan tih chu a ni ta a, ani hian min la dampui a, lawmawm hle mai a. Chuan Financial Secretary tlangval ram zau a kan tih kha hei heta thu hi Hynec sen ha hi a ni ta bawk a ni. Chu chu khatih hun laia hruaitute vawinih thlenga la dam awm te chu kan ni deuh mai a. A bak hi chuanin khang kan hruaitu tak te kha chuanin mual min lo liam san tawh hlawm a ni tih kha ka sawi theih ni mai phawt teh se.
Ani chuanin zawhna kan han in zawt chho ang a, ih he club hi eng hunah nge eng tik kumah nge din a nih chhoh kha kan sawi thei a ni.
Paden khan chang se thalo mo. Ka han chang ve thung role.
Um, kan chang ke man. Thil hiat hiat kil kel thei to lova. A minute ang thep chuan maro chu kan hriat thawi dan te te pawh kan han sawi anga sangkhat chakua sawmriat pakhat hian kan din a tlangval than June ni sawmhnih pakhat ah a nia tlangval than tluanga leh hratluna chu tlangvala hratluna chu kan in ah an rawn leng a sawmriat pakhat chuan ah hei zai mite kan ni sia kitar te in tui a i din teh ang an rawn tia e ni e kan tia Hi mahni ho zai mi leh kitar per mi ho kha kan i han in sawm khawm a, chuan sawitak ho zawng zawng te a tiang te kha a hnuah te pawh an rawn tel belh zel bawk a, hakha hma erawh chu kan thantluanga min tuipui tu ber phei chu Sawmriat pahnih February thla khan min mo ral san daih a, a tel lovin kan han bei chho chauh chauh a tikhan in Chu chu kan din dan tan chu a ni mai. Member kha mi pariat pakua vel kha kan ni ve a. A nih chuanin engvanga he pawl hi din nge in nih min hrilh thei em?
A eng vang tih pawh awm chunga lo a ni e. Tunah kan Pu Nenglin a sawi ang khan a tuimi kha kan a inhmu khawm a, Pu Than Tluang khan min han hui khawm a. tikhan e ni e a thlâng a kan tia kan han din ve a ni khati lai khan guitar tha pawh kan nei chuang lo va hmanrua kha kan nei em em lo mahse zaimi insuihkhawm ve kha kan chak a club din te kha kan chak avanga kan ding ve tawp a ni mai sawi bel tur em em pawh ka hre lo.
Ani chuanin khatah khanin hmun khawmawi musical club tih kha a lo ni ta a hemi hmingah hi engvanga phuah nge nih tu phuah nge nih tih kha
hemi hmun khawmawi tih a hming pawh hi kan han sawi nasa thin kha pawh a hma phei chuan phuah deuh kha kan han nei amarawhchu kan han committee ah te kan han rawn khawm a. tah hianin pu ram zau hi ni tain ka hria a a hmun khaw mawi tih hi a mawi mai lo maw ka hmun khaw hming chawi in a tia ni mai hian kan hria a chiang fak chuan ziakin kan nei lo va e ni mai e tha a tha tuk tlat kan ti ta chuvanga hmun khaw mawi tih. Phuah kan ning ka hria.
A tir lamah khanin ih member zat te leh a dintu a hruaitu te kha kan lo sawi tawh a. A nih leh ih musical instruments vel kha a buai thlak ve hmel riau a. Hetah khan engtin nge khang te kha inneih theih kha.
nia ka siam khan
kan neih kha chuan haw loh guitar kha hei u deng ahin a nei a chete hi a han lek hlawm em em phawt mai a ni hmasa chuan ziak loin sawi ila kan kohhran guitar te pawh kha kan hmang nasa a ni maw hei eng nge ni kan hman rawn han siam dan kha. parcel lianpui kha enge ni kha. Double bass kha kan ti. Double bass kan ti a, fui kan thlung a, an kan per thum ve khur khur thin a ni. I kan sawi phi deuh hlek ang a, i KK ho eng emaw tih nui khua te khan zai a min sawm a, khang te kha kan va per a, Pu Saiming Lian phei chuan an tum luk min tih sak mai a, kuai ri dup dup mai a ni, khang kha kan hman ru a ni a phawt mai in a. Tichuan hmalak dan tur kan ngaihtuah khan lead guitarist tel te hi nei ve ang u kan tia tah chuan zawng siah khawn pu thapa te tilo an thing zai bung ngiau bung a awm tha deuh an tia pu thantluanga ti mai ang nen chuan kan zuk zawn chhuak a ni a rit ang reng khawp mai khuachhia chiah kan tuna chak khawp mai zep loh chuan khang te kha kan han tuk chawp a tichuan nge ni khah amplifier ah pawh radio chhia kan hmang a tin coil kha kan ti bawk a bass guitar tur te lead guitar tur te kha coil kha kan vet chawp bawk a ni kan han ti ve a a pick up atan khan tir chu kan hmalak dan leh kan-- Tih dan tlangpui chu ni sawibelh tur te nei ang a ka thian te ho hian a.
Sawibelh tur te kan nei. A khami hman rawt chung changah kha chuan nia a tirah kha chuanin engmah neih kan nei lo ta sawi ang khan ama rawh chu holo guitar te khan kan han bul kan han tan a tiha kan han tuk chawp a. Tichuan kan thiam ang angin engkim mai kha ih kan indin chawp ve a. A ri mantu khami a ri tih rinna mantu ber pick up kan tih mai te pawh kan in ve chawp ve a tiang khan kan tia kan han tin a bul ber pakhatah chuanin Simoia kan tih Pushakola fapa khanin kang hmunan rawn pem hlim khan electric guitar kha rawn siam a ni radio chhia kha amplifier a hmang khan kha mi kha kan han per kan han per khan rual awtna kha min siam chho niin ka hria khata tang khanin a dang kha tuk belh a ni ta tichuanin kha mi keimahni tuk chawp hmang khan bul kan tan a nih ber chu a bul tanna berah chuan kan hman rawn nei dan chu a ropui hle mai chuanin a nih leh khang hun lai te khanin eng hla lampang nge in sak thin.
Kha kha kan chhang nghal mai anga midang pawn in sawi belh duh tho in kan ring a, eng hla sak bik kan nei miah lo a, e tir an neih lo atang te khan biak chhawn i te ral ral lian tawna te ho te aw ral lian vunga te ho te an rawn leng chho a, tichuan in khami kan hmanrua kha hmang khan Zai kha nuam an ti ve niin ka hria, kan bit sak vel a u tha inah khan kan hman rawh dah khawmna inah khan. Tiang chuan an hla duh zawng zawng an sa kan bit saka tikhan kan ri ve tlung tlung reng a zan rei tak tak thleng mai kha kan ti ve thin a ni. Chuvang chuanin khami hun laiah kha chuan hlasak bik kha kan nei chuang lo a, a zaia ten an hlasak ang anga kha kan bit sak ve kha a ni tawp mai a. chu chu ni deuh mai, han seibel duh ten nem thiante hian. Ka seibel lawk ang e. Nia, setsak bik chu kan nei lo kan han tih rual khan kan record ah chuan a awm ka ring a mahse a bu kan nei tawh lova, hetiang in mi in min lo hlut sak ang thlang thar ten min hlut sak ang tih rinna kan nei bawk lova, kan ding nawl tawp a ni. Mahra chu kan han tih dan tlang pawh kha chuan Pathian hla kha chu kan thlur bing deuh a ni. Ziah loh chuan hlak zawng sak te kha kan chak ve a tho. Mahse, kan sa tha ngam vak lo keimahni ho ah kha chuan maw tiang vel chu ni ve. Mahse kha sawi khan midang an rawn zai chuan an hla duh duh sak erawh chu a theih tho. Hetah khanin a bu kan nei tawh lo va i rawn ti a, a hla bu hi in nei hrim hrim nge? A bu kha in siam hrim hrim em ni? A hla bu kan neih hi A tlai khaw hnu deuh ah a ni a, eh kut ziak te khan kan han ti rawk rawk a, aw hla sawm thum pahnih vel kha kan dah ve maw, mi hla te pawh tel a kan phuah te pawh awm nual a, ih khatiang kha kan nei ve a, kan han sa ve tlang tlang thin chu nia, marawh chu khati hun lai khan hetiang hian min tuman min hlut em em pawh ka hre lo, keimahni phur phur khan kan phur a, kan zai ve a kan ri ve a tlung tlung a thenkhat te pawh chuan benching mang erawh te pawh min ti ve a ni thenkhat te chuan min lo lawm ve viau te pawh an awm tho a khatiang vel kar kha a ni kan hla hla bu pawh hi a musical a group a tel lo ber khi ram mawi khan a kawl ṭut mai hmân ah khan kha kha engtin nge a thang bo pawh kan hre tawh lo ni ber in ka hria tin hla kha tih pawh khan ka phuah ve nual a mahse solfa thiam lo ka nih avangin ka hla phuah dan kha chu a thluk pawh awm chuang lo a tlem te kha thluk nei a awm ve a kha kha chu kan sa ve tho a ka patea sunna hla te pawh kha kan sa ve thin tho a a bak tam tak kha chu thluk nei lo a a hminga hla dah ve kha a ni ringawt mai a chu chu a ni deuh mai a tin hei Zau-a hianin kang hmun hla bik kha an phuah bawk a, kha pawh kha kan sa tam viau a ni.
A nih chuanin, Ih, mah, nangmahni hla phuah kher ni lo pawhin sa ve teuh tho tihna a ni maw? Aw, sa ve teuh mai. Hlabu kha awm tawh lo han hmuh te pawh chak awm khawp mai a. Chuan a dawt leh an chuanin, Ih. Khawi engtin nge in aw vel invoice vel kha in record thin. A pa dek hian sawi rawh se.
A ni zat hla khawp mai a, kha lai te chuan dih in kha a ni thup mai a bang dap hma erawh chu electric kuar tar kan ti ta tar vel kha an rawn ti ve ta a, a lai ah khanin. tape record te pawh awm ve tawh a kan hmunah kan record tur chu kan va phei a tile chhungah kha chuan khuak ve ram ram a kan in te chu dap awm thes chuan a zai hmel a thawt chhuak vek a engmah radio han tihna cassette han siamna theih pawh a ni lo va chuanin tinge zawi riai riai kha kan duh ve bawk si a tah khanin hei tape record ah te chuan tih zawih riai riai hi keini kan la sak ta chu a tawp thut mai a kha kha. Aa chuan la kei khan la tape record kha an zai zo turah khan kan khai chhuak ta muang chang in hnung tawlh zawngin kan chhuak phei kha chuan zawih chu zawi ve riai riai ta tho a khang kha tunah te hi chuan khang ngai lo khan in an ti vek tuan instrument te pawh an nei tha a chu chu a ni e kan record dan chu hei kan chu kan record tlangpui chu hei Pu Hming Liana tunah a la dam a Lianmawi pawh kan han koh dawn a a lo dam lo lutuk a mah hian in ih-- ka tlin lo vang a tia an an mahni hla pahnih te kan cassette te kan siam a ti hian chu pu ramzau-a pawh hi zai reng a kei pawh hi zai thin ka nem a ka zai ngam tlat lo a mi hma ah hian chu zawk chu a ni e kan cassette tih dan chu
aw nichin khan hei pu hmingliana hi introduction kha kan lo pe lem lo a hei khi ta chak ta ber a thu khi ani hi kan vocalist bawk a nia Zai nasa khawp mai a, chung electric water tuna Pu Denga han sawi tak kan record ah te pawh khan a zai kha an nia lian mawi a, hei kan zingah rawn tel thei ta lo dam lohna avangin pawi khawp mai a, an ni hianin hmun khawmawi hla chi hrang hrang te kha min sak sak thin a tia kha kan sawi zep leh lawk a nih chu.
Khalaia kan voice record na kha Panasonic tiraw tep kha kha ni tlangpuia kha kha kan hman ber ania hatia han hmeh khan a record a aw zawi leh ri ri tur chuan hmeh zawih a theih tawh lo va u deng an hetian an bag in a khai nual a keng an tawlhpuia e khatiang kha kan ni a harsa khawp mai mahse nuam kan ti ve hle a ni. Chuti lai chuan hei Pu Mingliana hi tlangval pian nalh deuh mai a ni a, hmel tha deuh a ni a, tun ang hi ni lo a nia kan ti teh ang. Kurta var leh kekawr var kha a uar em em bawk a ni. Pu Murthang Belana sen lar a uar ang deuh hian maw ka tiang vel kha kan ni ve a nia. A ni leh chung chu in record sa te chu tunah hian hmuh theihin a la awm em? He awm tawh lo, a rei tawh a, bakah khang hunlai kan record na ber kha tape kha ania, reel nei kha ania Khang kha tunlai thiamna hi chuan hei kan sale a ni vek tawh a, tin la awm pawh ni se han play ngaihna kha awm tawh lo, ril kha chhe hneh dawn tawh lutuk a, tin nia vawn that tak tak kha a lo awm lo bawk nen. Chuan hma tunah hian khatiang kan la record hlui zawng zawng te kha pakhat mah hi ngaihthlak thei a awm tawh lo va. A han awm leh se la ngaihthlak leh te pawh hi ka chak khawp mai kha hun lai kan zai te kha. A nih leh khatah khanin kan zawt zawm leh nghal ang a, hla eng zat vel nge in record ang? A tape tape kha hla ruk tawn tawn leng kha nia cassette kha. Chu chu a tlangpui kha chuan ril khat kha chu kan record khat ve in ka hria hla ruk tawn tawn ang vel kha maw. tiang chuan kan thun ve a ni ke hriat hnih kan nei lo vang ke hriat khat bak hi kan neih awm pawh ka hre lo ka ti a
aw tikha a nih chuan in lo ding chho ta a eng nge han insawn na tur hun vel te khang te kha in nei ve em.
Kan kan han ding chho ta kha ah khawtlang chuan min hlut viau a chuanin le sawmh kan sawi daih ang a sawmh min hlutna insawmna kan neihna chu heti laia Pula Hmingthanga Finance Minister ania Van Va Bial tih hun anih lai kha ania. chuan a rawn kal a minister hmuak turin luzai thei ang em an tia v c ten khawtlang hruai tu ten tah chuanin kan zai ta a kan an zai kha thiam ti lutuk a lam het het mai a nia building thlang ah kha a lo lam thiam em em mai a lo ni ve a chuan a pu sailo te nen pu ramdunglena tunah chuan a pensawn tawh ang a. chu chuan SEL a nia Lunglei ah Kula Hmingthang hian e subsidy in in turu e kan battery te kha kum sawm thum deuh thuah te kha battery everyday ho kha mau ah kan connect ta maw lo kha chuan bass guitar kha a zo ve thin lo va chu pawh la li lek nghal lek ah battery kha a down zel mai a maw sum kan nei thin si lo va buai thla tu ka kha kha

thian kan sawi tlang mai ang a thianzawl lamah riat lir riat ngang nge aww khawti lai mizoram yma general conference ah khuanin kan zuk in show ve a bung khitah bungtlang serchhip hriattlang a rawn kal ve a. Group panga vel thian zawl in an ti bawk a, chutah phei chuan pakhatna min lak tir a,
cheng cheng chengza sawmnga mi awm min pe ve a, khanlai kha chuan chengza sawmnga kha tam ve deuh a nia, chuanin tah chuan Pu Rinremsangi te pawh kan rem a. E chu chu in a music in lo tum chak tihna maw. Aw a amah kha a zai kha kan va rem ve a keimahni khan kan rem kha a chak ve tlat a, helai te chuanin tha kha awm bik lo a maw khawiah mah a awm lo a, Aizawl te tih mai lohah chuan chuvang chuan chu chu kan insawn a, pahnih kan keng seng si lova pu tan hmui hmu la khui ti teh ang, tiang zawng ami khaw a zip in min phut thlak sak a, chu pawh an in a man pawl a duh lo, e ka pui hrim hrim ang che u a tia. sound box nen bass guitar nen chu chu pula hming thang a min pek chu kan tum tawh a maw chuanin a hmingin kan zuk bei ve anih chu a nih chuanin ih khatah khanin in vocalist ber Pu Hming Liana hian run remchang i kha a zaipui niin kan hria a maw a zaipui pha niin kan hria a kha kha a ni reng em amah Pu Hming a kha han zawt teh u
nia.
aw khang chung khan kei ka kal lo hlauh a ka hre lo a a zaipui nge pui lo chu ka an lo zai dun a ni chu sun sunna hla an lo zai dun a lo pui ka kan ropui zual zel a nih chu a lawmawm chu chu ani khalai pu Hmingthanga lo kal tum a kan zai kha. A pi a pu sai lo khan kan zai kha lawm em em mai ni. Pu tu lai pu chhuanga te in pu lai pu khuan sik sik thlang kawng ah kawng ah khuan a nia kawng ah khuan in an la awm lo a tah khawn kan lo hmuak a chu chu kan han vawrh chho tan tihna chu ni deuh mai a. Khami tum kha kan sawi zau lawk ang a, tun hnung hian ka ngaihtuah kir thin a, ang tak tak an lo kal a, keini kan musical group khanin hmanrua kha lo dil kan duh bawk sia. kan hmanrual ah kha tukchawp thingtlang pa tukchawp vek hmang khan kan lo zai a, kan nichina padenga sawi ang deuh khanin battery te kha mau phel ah khan battery hlui tawh kha amplifier tinung tur khan kan han rem khawm ta, tichuan drum set pawh kan la nei chuang lo a. Tichuan khatiang khan kan lo zai a, tun hnu hian ka ngaihtuah a zahthlak tihna hi ka ngah khawp mai a, mi changkang tak tak hma a khatia kan lo zai kha tun hian kan lo huai mang e aw ka ti a, ka sawiinna tam takah phei chuan a rei tual tual a ka zak tual tual ka ti thin a, amaherawhchu a lo tha e kha khan kan hruai kan kan minister te thinlung khan hliah a, Tikhan an ni pawhin phal takin i min pe ta kha nia kan hmanrua te pawh kha khatiang te khan lo ti lo ila chu min pe duh kher lo mai thei a. Chuvangin kan nih ang anga lan ngam hi a lo tha khawp mai tih kha kan sawi tel lawk a nih chu. A nih leh khatah khanin member thi tawh te an awm niin kan hria a ni chinah bul tana kan sawi ang khanin ih tunge i boral ta awm tute nge eng in member in club member atan hianin enge an pawimawhna tikha.

Amarawh chu ka pate a boral hnuah khan u tha a kha lead guitarist a ni ve leh a, tah chuan kei kha bass ka ni ve leh ta. A zaia kha chu an ngai reng ta zau ate hming ate ho khan an ni chho ta zel a, Pu Hmingliana te. Amarawh chu a hnua u tha a kha an khaw lamah a unauten an rawn hruai tak avang khan tah khan i keiin ka lit ve leh ta, tah chuan Padenga hi base kha a perh ve leh ta ni. Chuan Pu Lalhmingthanga rawn kal tuna kan sawi tak, khami hun lai tak kha chuan U Vanchhunga khan a lit a ni, Buangpui ami khuan. Chu chuan min boral san tawh tunah hian a awm tawh lo a. Kan hriatthiam thei dan tur chuan tuna Pu Daka kan tih khumi fapa khu ni ta ni. Kha khan a lit ve ta thung a, kan inchhawk zeuh zeuh a nih chu ber maina Ih, tichuan chumi hnuah chuanin kei kha lit ah ka tang ta deuh ngar ngar a, Padeng-a nen hian, Padeng hi nen hian han tila, Padeng chu best kha a ni ta. Tah chuan Pu Ramzau-a te, Pu Hmingliana te leh Tlangval Lianmawia te kha chu zai kha an ni chho ngar ngar ta. Chu chu khami kan chanvo a te pawh kha kan la sawi lang lem lo a, kan sawi lang leh deuh lawk bawk a nih chu. Hetah khanin ka pate a i tih a, ka pate a i tih kha tunge? Aw ka pate a kha than tluang a, khami musical club rawn din a rawn rawt chhuak tu ber a kha a ni ta a nih chu. Tin kha kha kan sawi zau lawk ang a, ka pate than tluang a kha ṭing ṭang perh thiam tak mai hi nia tam takin an sawi dan phei chuan Aizawl leh Lunglei inkar Thing khawpui huap lovin Aizawl leh Thingtlang, Aizawl leh Lunglei inkarah hian a tingtang perh a thiam ber anga tihkhawp kha a ni ve a. Khatiang khawpa music lama mitui kha a ni. Ka hre leh lawk engmah rawh ka kha. A Thantluanga kha a pui em em na chu Rangoon kha tunhmaah chuanin kan ngaithla thin a, sap kha kan Mizo helai chu kan ngaihthlak mai kha a nih vang khan sapah chuan khamia guitar an rawn perh reng reng kha. ngun tak hian bu ngai hian an ngaithla a a hnungah hian guitar hian a ti ve zel thei tlat mai a maw kha kha a thiam na em em a ni guitar han tluanga chu duh taka an ngaih thlak kha zo diho rawn chhuak te kha hre hlawm ang a puitling te chuanin zo diho guitar perh te kha zoram perh an perh thui tak mai an lit an bei te kha-- Chhuat hi a beng dawp dawp mai a a tha ti lutuk hi amaw chuti taka tui mi chu nia chuvang chuan han tluanga khan bula tum vek a guitar pawh a thiam a helai lunglei leh chu nia pu dingluai a siam khan lunglei leh aizawl inkara chuan a ai thiam hian awm an ring lo tupah hian a chu chu ani e boral ta te kha khan sawi belh lawk ang a pu chawngpara kha sawi ang khan kan enge an pawimawhna tih kha kan president hmasa ber ani ta a ni. tin Pu Silalmawia kha a pawimawh em em a chu ama atanga hetianga aw a mit thanik ber a kan nei nia musical instrument kan din chhuahna pawh a bul thut a ni bawk a ni tih kha kan sawi belh lawk duh a tin Pu Thantlawng kha tin zain ngaihtlak vang vang hian an lead kha pakhat mah theihnghilh lo a haw a a ti ve nghal char char thei kha kha kan hmasawnna lian ber pakhat pawh a ni bawk a ni. A mak hle mai te rawh. Chuanin a pu than tluanga pual bik khanin enge sunna hla te en phuah niin kan lo hria a. Chuanin khang in phuah te kha ih in din chhung khan in club a la awm chhung khanin in sa hman em?
Aw kan phuah amah a sunna hla kha aw kan phuah kei pawn aw kei man ka phuah a. pakhat te chu kan save thin a tin amah khan a thih hmain hla pakhat a phuah bawk a amah sunna ni lovin kan club hla tur ve hrim hrim kha ih hla pakhat phuah a nei a kha kha kan sa ngun ve khawp mai a thih hnuah phei kha chuan amah hriat reng na ni pah khan kan rem ve nasa.
a hla phuah kha aw thalai te u nu leh pa te u tih kha ni ta lo kha kha nia kan sangun khawp mai a mawi pawh kan ti mahse hei engmah chhun chhui tur kan nei lo erawh chu a pawi khawp a ni.
A ni le khami in vang lai hun kha engtik kum vel nge in sawi thei em?
kan vang lai chu din kum kha sawmriat pakhat a nia kan han tih chhoh tak tak chuan riat li vel kha instrument riat thum vel khan min pen in ka hriatpui hming thang khan maw riat li vel riat nga kum li kum nga kha chu kan vung khawp mai chung vel chu in hrethiam mai ang a a hma te chuan-- kan instrument taka mic ho an ken chhuah chiah nilo hrim hrim a mau sei pui pui te ka awm a chuvang chuan riat thum vel khan min pen in ka hria riat li emaw khawina zawk zawk chu hriat a har tawh a chu chuanin kan vul vang lai chho chu kum linga bakah kha chuanin eni pawh khan awm darh sep sep hlawm a maw hetiang an tha pawh a lo haw chho a khitah bar ma-- Tiang kha kan ni e. A ni le inhun tawn zingah khanin ih nuam in tih ber lai maw? Intihhun kha a inang lo maithei a, ih a malte tehin han sawi thei ulang. A inhun tawn khatiang hun lai velah khan nuam in tih lai ber min hrilh thei angem?
A thiante pawn an la sawi tur ah ngai ila, ka nuam tih ve lai kan sawi lawk ang a. Phenzawl a uaime conference ah kan han in phur thla run remi kan han zai pui vel kha kei an nuam hi ka tia khang lai kha run remi pawh kha vul nalh vang lai nula hmel that vang lai kha niin ka hria hmel tha khawp mai a tunah te hian hei a la dam a han in hmu leh ta ila kan in hre tawh kher lo vang a han hmu leh te pawh i ka chak a khang hun lai run remi kan zai kan han rem vel kha kei keima thinlung a chiah la tlan na ber in ka hre khang lai kha nuam ka ti ber vang lai niin ka hria aw
nia khang lai kan van nei khawp mai
ka han bit te chu nia hei pu ding an an lit a kan best ve thiam ve vak lo khan midang han perh tur vak khan awm lem lo a. I tar ber thiam pawh kan ni ve lo a kei chu tun remsang te kha hmeltha ve vaw sial a tleiraw a sia kei a pa hi ka ni tawh bawk si kan melh zauh sin a kei kha mi melh vak lo a hei zau deuh hian hmeltha a khang kha melh deuh tak te hian kan hre deuh zawk thin a chuvang chung khang kha nuam tak chu ni an karah han an thu ran a tikhanin an zai ve a ni pawh nuam atiang. Ka kang hun ho i ke ho han inkhawm pui te pawh ka zai pui ho ka kitar min bit sak tu te pawh kha min han biak vek hreu aw ala ti tawk tawk a lo an ni kum kum leh lawk te pawh an ni maw ka in hre khawp e
ka nuam tih ber chuh guitar tur nio dum kan zawn khan i nuam ka ti em mawni ziak lo a chuan A tha khan la nei silo kan nei tha dawn a thla kha pu tan chuan an keng khan an ziak a a phek ah khan keng khan an teng a ti chiah thenkhan an teng a kan tih kha lai kha kan la neih hma si kan dream kha a puitling na hun kha ka nghak hlel a ni kha ka nuam ka ti e. Chu bakah englo kha nuam i ti viau lo maw i kk nula lian zet mai. Zai in va bit sak thin te pawh kha. Eh, chhungi ka maw? Aw, chhungi. Eh, ah, ah. Engmah nuam tak hian ka lo theih ngil a ni. Khang te kha. A nuam khawp mai. Nuam i tiin ka hria.
Nia, a nuam.
Keini chu kan rawn lang ve phal lo a kha khan. Nia, tlangval lai la ni sia. Aw, aw. Min ni val hian Hmeltha Zaithiam kha nia bit tur i min ko tlat mai sia. Ah, kan va ti ve a. Zep lo a chuan kei ka pate sia bawk a. pheikhawk sang kha ka pheikhawk ka sang si la sang bun tur te ka hawh tur te ka zawng chawp vel a ni maw kan va tia min hlut sak bawk a tichuan zeh mi loin sawi la aw hetah Thenzawl an chhuk thlang hnu pawh khan an speaker pil an hming mawi pawh khan a lo chhuk thla ve la hei chhung i zai rem tur hi te pawh min la rawn ti ve zep loh chuan a chhuk te pawh ka la zui chhuk thla ve duan duan a ni tin hei khawtlangah khan wehmeday tih te inneih Innei an awm te, khawtlang eng emaw puipunn awm te khan min sawm ve thin a ni. A han rawn zai ve nasa thin.
In lo ti nasa hle mai a ni le. Battery te khan min tum sak ve a.
Aw aw. Saw in neih lai vel emaw in inbuatsaih lai vel khan chetchhiatna te innei awm sawi tur. Chetchhiatna in neih ngei ka ring a han sawi teuh.
che chhiat na em em hi kei sawi tur hi ka nei chiam lo in ka hria mahse khi mi sikul primary sikul tlang a kan han zai vel kan han in zir vel niin ka hria u vanchhung a nuam ti lutuk kha ah i khuasik ang tih a hla awm mang e aw tiin ka hria u para khan
i dam teh aw tia eh. Khawsik te chu kan lukhum daih mai lo ama ti a, mahse a lo mak khawp mai a tih atanga rei lo tih khan a khuar rawn sik nghal hlat mai a maw?
Umm khawsik satliah pawh a ni lo, a tlun khan a tlun hlat. Nia kha kha kan chet chhiat deuh ang a ka hriat ve deuh chu niin ka hria a bak khi chu han chet that em em kha kan nei chuang lo a, chet chhiat em em kha kan nei chuang bawk lo a. Mite anga sawmna leh engmah kha kan ngah lem lo va, chetna kha kan ngah lutuk lo kan chet ve chhunah chuan Pathian khawina zarah kan tluang phian, han zai sual leh emaw, han bit sual emaw, han tluk luh palh emaw te pawh kan nei lem lo, kan va nei khawp mai.
Ih a nih leh, chanchin nuihzat thlak sawi tur em em a awm lo tihna em ni?
a chanchin nuih zat thlak bera chuh nia kan han zir vel thin te kan thian pakhat lung dum lo deuh ina kan amplifier a han beng mai thin te chu eh a buai thlak deuh a ni a hming pawh insawi kha ngai chuanglo kan zai an bik that thei loh chuan an sawi a ti hian an beng a ti khan maw ben that kha chu i beng tha chuang lovang hi ka ni tih hriat khang vel kha kan chet pui deuh chu ni deuh mai a. Aa, nia Paul han indin takah chuan thil nihzatthlak lam han sawi dawn chuanin vawi kha chu pali, pali hi kan committee a padenga leh kei leh upara leh uthaa kan thu inhmu lova pahnih khan insual an tum a, Pali chiah kan committee se pahnih khan insual an tum a, aw nia ka in u tha ka chelh a, an in u par a chelh a, buaithlak khawp mai khang te kha a nuih zathlak zawng a ngaih chuan a nuih zathlak khawp mai member pali lek committee a insual han tum kha, aw nia nuih zathlak viau a ni.
A ni lehkha tih hun laia zai thiam leh musical band te leh tun chhang thar huna musical band he zai thiam ho te danglam na han sawi duh neih in in nei ang a. a chhan chu tunlai ah chuan mi an hausa tawh a hmanrua changkang em em mai a tin zailai te pawh ah a siam tha theih vek tawh a tin rimawi dik lo te pawh tikhan an siam tha zung zung tawh a kehni hunah kha zengkhang kha engmah a awm lova ih kan hmanrua reng reng maia kha engkim mai kha local em em vek a. Tingtang ri te reng reng pawh tunlai te chuan ri chi hrang hrangin a tih danglamna te awm ta vek a, mawi tak takin a chhuak a. Mahse keini-ah kha chuan a ri fawlh fawlh mai a, kha kha a ni mai a. Amara chu a hun lai zir zelin khang hun laiah pawh khanin tun anga tha hi kan hmuh phak miau lo avang leh a la awm miau lo avang khan engmah rual awhna tak tak kha kan nei chuang lo, kan lungawi em em tho ta. tunlaia mite chu an van nei tawp tha lai ho te pawh hi maw chu chu kan danglam em em na ka hriat chu a ni han sawi ve se la thian te pawn
nia hei musical chung chang hi chuan keini hun leh tunlai hun te chu van leh khawvel ang a nia engkimah sport lamah pawh a nia zirna lamah pawh a ni a ei leh in lamah pawh a ni a. tunlai re thei ber in kan ei hi hmanlai mi haw sa te ei ang a ni tawh a ni ka sawi duh na lai chu chu chu thil a ni a kei ni hun lai tak a chuan in a volume kan pek rin leh a ring deuh a zawih leh zawi deuh a chu zawng chu ni mai a an tih zawih riai riai na tur pawh awm lo ti khan kan hnung tawlh pui a nih kha kan tih kha maw khang kha ni amaherawhchu. Tun hete ka ngaihtuahna mitthla chuangtuahna ka ngaihtuah hi chuan kan lo ropui mang ngeuh ka ti. Battery zawm chawp, tuk chawp, siam chawp vek mai kha tih ang kan han inpui tlin chho ve thei kha ropui ka inti ve tho kan hun lai chuan mahse tunlai nen chuan tehkhim chi ka nilo a in changkan leh leh tukunah te chuan maw tunah pawh hi nangni pawn in han edit anga. Tuna kan chetchiahna zawng zawng te pawhin paih thei ta a nia. Khatiang kha thil awm a nih ah vangin a inla hlei lut a, a teh pawh ka teh a khin ngam lo ke chuan mahse a hun lai chuan kan ropui ka ti.
Kan sawi ve leh hlekna danglam zia chu Sial Suk ah hian ni kum kum leh lawk khanin Aizawl atangin an rawn sawt a driver ho an lo ti mai kha rian han tar maw rian han tar tin tin han han tar imm rian han tar zawk David a te khan an rawn saw a an rawn bei mai teh reng a kei lo tui ve mi kan ni si a kan ngaithla ak ama bul te tak takah ka zuk kal pek a kei chu ka thanem ngai tuk kha hmasa berah ka zuk awm a. A ke nen kut nen an han beih an ri mawi tur ru dan zia chu ah a pui hi ka ti lutuk a a ka lawm bawk si takhin a ka khawi hi a sik lek lek mai a ka lawm lutuk kha zawng maw ka ka hnuk a ulh tlat a kan rimawi te nen han ngaihtuah khan a pui lutuk a. tlang hi a nghawr dut dut mai a batch te kha ka pum te kha in a zo lo lek lek mai te tu khawp chuan an a a pui a a ropui ka ti a he kan hun lai te ka aw i pawh hi ka perh ve thin a guitar te hi thiam vak lo hian i ka han tia a khang te khan khawi ve tel a a a rimawi te kha khang hei ding a te zau te pawh tha te pawh an tihseh an thiam tho ka ring a mawi ve tho ka ring a maw kan tih hun lai te chuan-- chu David te pawh chuan perhse kha kan kite pawh chuan ti nalh vak bikin ka ring lo a maw tunah te chuan a turu tuk khangai te chuan keyboard pawh a la awm lo va Aizawlah hianin Pu Hmuaka te ho ih auto band an awm a sawng ah se chuan an nei ngei anga tih chauh a la ni khangaia chuan maw chu chu a ni a danglam dan chu eng lo zawi riai riai tia kha kan man thiam lo maithei kan sawi lawk ang a hei zai in han ngaithlat a A tawp dawn a, a zawi tial tial a zawi tial tial a tawp thin hi maw zai inngaihthlak hian tiang anga record ve hi kan tum a tape ah te chuanin record lai reng rengin volume hi pek a ni lo a heta volume a hniam berah dah tur a ni ta ni kha kha ti zawi riai riai tawp ve se tih kan duh sia a tih ngaihna khawm silo kan khawl in a zo si lo a Tah chuanin Lectric quarter a kan zai kha a tape a zawk kan aw record na khan kal hlat pui ta a ni. Patenga te khan an chhuah pui ta tiang ting tang kha kan lo la perh reng a. Tikhan a zaia pawh a lo zai reng a, tikhan a zuih ral ve ta a ni. Kha kha nakinah pawh zuih zawi tial tial tih ngei ngei awm zia leh in ti mai thei a, kha kha kan sawi fiah leh lawk a nih chu. Tin kan kan member te hei an hming la lam miah loh kan nei a. kami musical club kan in din lai khan umm drum set kan nei lo a min pe tel bawk lo a Paul Lalhming Thanga te khan Amar chu chanvo kan in siam ah khan drummer te kha kan in vuah a drummer kan dah a chu chu Thanmawia a ni ta ni tuna Aizawl a awm a hi hei hi ahh drummer anga kan vuah khan e mahse drum vawi khat pawh vawlo anih chu kan nei miau si lo a tin aw hei tuna pupi david a hei hi kan musical member a ni bawk ta tichuan ni chinah khan puram zau khan a sawi thuak tawh a pu chawngpar a a lo muhil tawh a tlangval than tluang a lo muhil tawh a van chhung a lo muhil tawh bawk a chuan u tha a hi tunah hian a dam tho chuan kan hria chanchin hi kan hre ta vak lo a ni. Chu chu a ni ta, a bak chu hei keini ho hi bakah hian aw Simawiya a thi tawh bawk a, tlangval murmua hi Bihari kha heta kang hmun a rawn awm ve zawk a kha, tunah hian a chanchin kan hre ta miah lo bawk ta nih chu. Chuvang chuan hei keini pali thana Devita, Lianmawia, aw heng ho ho chu kan la dam a nih chu pariat aw pali.
Kan instrument neih na duh drummer kan nih lohna chhan chu kha kan sawi ang a ulon hming thang ah khan min pe vek a a set in a khul na tur kha cheng sang hni leh za thum vel niin ka hria a kha kha kan dah ta pu a PA pu sailo hnenah khan chuanin Mizoram ah chuan an han chah thin a a rawn thleng kha minister khan hmun hrang hrang ah an pe ve tho a maw khami an dahkhuam na khan kan chang thei vak lo va pu Sailawi min lo ngaihtuah pui deuh rawh kan ti thin a a pi e kha e ti leh hunah chuan in chang tawh ang a ti a tah khan hma chu keimah hian ailo chal lang deuh lo va chuh chak deuh kha pek kha nei thluah a a chah thlen zel kha ngai a maw chuvang changkha khan kan chang. kan hlauthawng ta pi ih mla inthan kha a lo thleng dawn tawh si a an tlak hlauh chuan in pawisa te pawh kha a pel he thei e an ti heti lai pi si hruaitu pu John-a te kha kan rawn a maw pu Hranghleia te kha khan e va la daih rawh u an ti a kan va la ta a chu chuan in bedsheet ki tar leh ih lit ki tar kan lei a an prefer nen sound englo. Speak a speaker nen khan kan lei ta maw speaker a speaker base kha chu kan siam tawp ve leh mai a thing thing lian in chu chuan drummer kan nih loh nachhan a ni min pe vek nghak pui lai chuan kim in kan nei thlap ang hmara chu chung lai chuan chu ngaihtuah la cheng sang hnih leh tih te chuan a za vai lei vek tute chuan pawisa kha a la hlu hle a ni. tih kha kan sawi duh a nih chu kan neih loh ta. Khang hun laia in hla record vel te chu tunah hian ngaihthlak tur han awm se tha tur a na ti rawh ngaihthlak a chak awm hle mai chuan a nih leh hun khawmawi musical club hi thangthar te chuan kan hre mang tawh lova engvang kha kha a tawp ta niin kan hria a engtik hun velah nge a tawp a engatinge intih tawpna chhan.

zat nga vel hi meh aw kan hralh a chiah kha kan record loh avang ka hre lova chu chuanin chengzar tih vel diat diat te khan kan insem kual ni tain ka hria chu chuan ai hmun hrang hrang ah te kan lo awm a pa te kan lo chhang che hlawm tawh bawk a ti nge na awm tawh lo a ni keimahni ho kha chu chu ni ber in ka hria.
Nia, tin thil reng reng hi kum tluana din hi lo har khawp mai a eng pawh hi ni se. Tuna ser kang hmuna in football club mawite club in tih mawni heng te pawh hi in ding reng lo mai thei a nakin lawkah chuan min la tawp ve thauhin ka ring a. A chhan chu in lo puiting ang nupui fanau te in han nei anga ta khan harsatna kha hrang hrang kha lo awm ve thin a, chutiang chu keini pawh khang hun lai tlangval ni deuh vek thina kha nupui fanaute kan han nei diah diah ta, nupui fanaute han nei chuan thil dang rilruah lo lut tawh a, chuvang chuan khang a ni vang khan kan lo zuai hlek hlek a tikhan kan lo rem ta tawpah chuan tikhan kan hral a, hmanrua ber awm tawh loh kha chu kan ral chu ni mai, chu chu kan tawp dan chu a ni deuh mai.
tawp lam kan han hnaih dawn tawh ang a ihh khami in hun khawmawi musical club an tih a ni ta hun khawmawi hla hi a awm niin kan hria a ihh tunah hian a phuahtu pu ramzau ala awm a hun khawmawi hla a phuah na chhan kha han sawi lawk teh se.
Riat khatah khan kan ding chho a, min din pui tu ber pu Than Tluanga kha riat hnih February ah khan min boral san a, khan hun a lo kal hlek a, July thla'n in ka hria a, ka zan leng tur hi ni, mak khawp mai hla thluk hi ka ngaihtuahna in rawn lut riai riai a, khi tunah Pu Lalmuana te in bul ka kal lai khian a nia. khati ka ka rilru awm lai khan ka thil ngaihtuah chu ka ang hmun khuai tiin a thang chho ve zel a tih te ka ngaihtuah ka sawi thui lo ang a kha khan ka rilru luah khat ta tah chuan hla thu lo kal ta hmun khaw tualnawm mawi ten vul la i chhung leng hring fate an tih kha a rawn kal a ni Ka ti luka hmanhmawh ka theihngilh ka hlau ka kal chak a, in pakhatah ka lut a ti mai ang. Pen leh paper kan dil a ti khan min pe ka ziak nawk nawk ta. Chuan khatia ka zia lai khan a changhnihna tur hi a rawn lang a, phuthan tlung kha ka thinlung a lang a, mithi tawh dang te nen. Thangkhanin lo tho leh sela kan khua lo tangkana te hmana erawh thut deuh te pawh rawn hmu ta sela engtin ngen ngaih ang aw, vanram emaw an ti mai ang a tih te pawh ka ngaihtuahna awm thleng a ni. Kha kha changnihna ka phuah chhan a ni. A bik takin mithi tawh leh pu than tluang atan khan ka phuah deuh a ni tlangpui zawk a. Chutia ka phuah zel takah chuan a chang thumna ka phuah tel a, tichuan chang lina te chu a hnu daih ka phuah leh a ni ta. Kha kha haw dang dang te khan an ti a, Hei, UMA Conference kan nei a, Pu Hming Liana hi ka sak tir a ni. engtik kung nge ka hre tel lo sawm kua leh tih a niang. Chutah phei chuan a a thu nawn ah Sapui nun reng kan ngai bik lo tih hmun khaw tual ni a, Maleng zawng ten tih kan an sak kha chuan Serchhip a kan uaim e, hruaitu te chuan kang hmun ho chuan Sap nun pawn ngai lo hi min ti an nui dar dar thin an ni. Mahse khati hun lai kha chuan Sap e Sap lo e kan ngaihtuah lo va, kan chantawk ah khan kan lungawi a, kan vang khua lo lian chho te leh kan hlim chhoh dan te avang khan, A kha la kha ka phu ni deuh ber in ka hria. Chu chu a kal dan phung a ni. Aw ngaw rawh aw tawp lam kan hnaih dawn chuan in hriat ngei ngei tur thil pakhat han zeh lawk kan duh chu. Khati hun lai khan pawisa hlun na hi la hniam khawp mai a, thil tih a har khawp mai a. I musical club tan khan kan in hlawh ve thin a, Pu Lalmuana dil khumi pial thleng ami tuna sangha dil an siam tak an siam tawh in mawni tah khuan kan in hlawh a meter sawm record a lan dan in kan secretary minute buak hian alo la awm a hei padeng hian alo call tha hlauh mai a meter sawm pakhat a sei kha cheng za in kan la ani tah chuan kan han a thawk ho te kha kan han chhut a mi pakhatin cheng sawm panga nikhatah kan ret phak anih hi kan ti kan lawm em em mai ani. Kha kha kha an hun lai daily rate kha mipa kha cheng sawm pahnih nge cheng riat aw ka tia cheng riat vel anih ka ring a chung lai aw tir lam deuh kha nia pwd labour ah han kan tang thin a tha khata ni khata cheng ruk kan hlawh tha khata za sawm riat kha kan hlawh ve thin a. Hlawhlak ni te kha chuan kan hlim ve thei viau a ni. Zah sawmriat te chu zah sawm nga ni hmasa phawt a, zah sawmriat kan tih ang khatin an belh ta maw? Aw aw. Chu chu khati hun laia pawisa hlutna kha nia. Tingtang hrui beskiter hrui kha khang hun lai khan sawm ruk an tia. Mahse tunah hi chuanin tingtang hrui hemi perh tlak pangngai tur hi chuan sangkhat zanga te a ni tawh a. Beskiter hrui te chu la to leh ta chu ai chuan. mahse a hun laiah kha chuan cheng sawm tih te pawh kha a la hlut tak a ni tia kha tunlai nena han khai khin ve chin atan kan sawi lang ve mai mai ni chu kan sum tuakna te tikhan kan inhlawh ve sangha dil ah te leilet te ah te tikhan a rem rem mah khan kan inhlawh ve thin. Tikha kan sawi zep lawk a ni. Han sawi bel duh dang nei kan awm em? Kan khar tawh dawn a, hun kan ti tawp tawh dawn a. Mizoram mipui ten an lo hriat atan emaw mipui te kan chah duh ang thil te emaw a pawimawh kan tih kha sawi bel duh nei kan awm em? An zep lawk ang a aw, thiante pawn an zep an nei leh sawi ve se. Eng lawm awm ka ti khawp mai. Tunah hian Hetiang tak hianin hmun khawmawi hming hi thalaite hian inngaihlu ang tih lo hria ila chuan engkim mai kha kan hla bu te, kan committee minute bu zawng zawng te dah that theih zawng zawng kha chu lo dah that tur hi a ni a, mahse khang zawng zawng kha tiang hian min hlutpui ang tih kan hre lova, vawin nih hian hetiang min hlutpui tu te hetiang in lo awm hi kan lawm tak zet zet a, keini a bik takin musical club lo din tu te ho hian inchungah hian lawm thu kan sawi a ni. Tichuan i hei thangthar te pawn in la rawn ti chho ve zel duhin kan ring a, tah chuan thil hi nakinah kan ring phak lovin min an lo hlut ve anga tih kha hria ila, tuna mawite club in indin te pawh hi lo in dah tha ve hle teh u, nakin lukah te pawh infaten An la rawn hre ve duh zel ang tih a kha kan chah ve duh cheu a ni. A pawi lutuk a tuna engkim record kan lo nei fel lo lutuk mai a hi. Ih hei hian min ti harh thar a. Chuvang chuan kan rin loh deuh maiin heng Pu Ramzaua hla phuah te pawh kha tiang hian a hit ang tih hi kan ring pha lo reng reng. Mahse hetiang khawp hian thangthar ten min han hlut sak a. Tih kha lawmthu ka sawi pahin, Eng thil tihna reng reng hi engkim hi lo vawng tha teh u, thil te a awm tha tawh a, phone te thil dah thatna tunah chuan a lo tha tawh bawk a, engkim hi lo vawng hram hram teh u tih kha kan chah teng che u.
Nia, keninah kan lo manghngil tawh, rilru pawh a lo lut tawh lo tih teh ang. Tianga min han haithu a sak hi kan lawm tak zet zet vawi ni a hian a sawi ngaihna pawh kan hre lo kan lawm a ni tawp mai hmara chu member a la dam chhun te pawh kan kim thei lo erawh chu a pawi ka ti khawp mai a tlangval lianmuai pawh khan kal a a peih ngang lo a ni a hmel en khan a a ti thei ngang lo a nih leh ka hming te kha lo sawi lang ve mai mai ula tia. ah ka rawn sawi lang ve bawk a tih chuan kan nun hlui kei nena kan lo thih nghilh thap tawh hetiang a ah nula tlangval thalai ten khawtlang ah thalai te thahnem ngai ten min han hai chhuah sak a min han pho lan sak hi kan lawm em em a tih tak zet in lawmthu ka rawn hrilh chauh a ni e. a lunglen thlak ka te chutiang a in an ti hi hei tlangval awm a hei hi phur em em mai a sawi na rei tawh a i kum puiling let deuh thaw a ni tawh a hun pu ram zau a te pu ding luai te nen han aizawl an awm a then ser chhip ke ni ti khan kan ti thei lawk lo va hei vawin a kum thar saruai ni ah kan han bei a kei ka ngaisang a zaithiam ti tunah pawh hman zan lawk pawn u Rinhluanga TH neitu pawh hei concert kan beng a tih va rawn kal lo ve tia a in atangin ka tlan nghal miah mai ka ti chu khawp chuan ka la ngaisang a kum sawmsarih dawn kan ni tawh a tunah hian chu avang chuan heng te pawh hi ropui ka tia zaithiam hi ka ngaisang a tunah pawh kang hmuh ah te pawh hianin. Guitar te hi a awm se la guitar tha tak tak te hi zai thiam te hi chhuak ve se la ka duh a chuvang chuanin hang lo ngaithlatute tan pawh thenzawl ah pawh khawi khuah ah pawh hei kan khua ang a ni thenzawl hi chuvang chuan zai hi lo ti hram hram maw le eizawn nan pawh a hman tlak tawh a ni tunah chuanin min an ngaisang tawh avang hian chu chu kan chah ve duh anih chu. Lu tak sengin Aizawl atangte Serchhip atangten leh hei a hmun nghak atangten min han telpui thei a kan lawm em em a in hnenah lawmthu kan han sawi a ni thirtute aa hun dangah te pawh thungainawm tak tak mai te kan la rawn ti chhuak leh dawn a aa milo en sak a milo thlir sak leh theuh turin kan sawm che u ni e.